Te Purete Te tangi a te porete.
Te kākā e rere atu ra Homai aku kura, homai aku kura

Aha titiro titiro aue poukuri e.
I ngā rā o mua, i mua noa atu o te terenga mai o ngā Māori i Te Moananui a Kiwa, he manu, ko te porete te īngoa, i konei e noho ana. Koinei te manu tuatahi ki Aotearoa e ai ki ngā kōrero a Tūhoe. He manu tino ātaahua. Ko ana huruhuru i rite rawa ki te kahurangi te āhua. He whero, he kākāriki, he kamorā, he kikorangi. Rērere ai te manu nei i waenga o ngā peka rākau ki te timotimo hua hei kai ia rā, ia rā. Nā, ka tae mai ētahi atu manu ki Aotearoa. Engari, kāore i ātaahua rawa pēnei i te porete nei. Ka rere ana, tākiri ana tō narite, ā, e karanga ai ngā manu. Ai, tō ātaahua hoki porete! Ka tau hoki ō huruhuru. Engari, titiro atu, kei te maumau kē i ngā pekapeka. Kaua e tukuna Kia mahi taumaha. Mā tātou e manaaki, e whāngai, e tiaki kia noho ātaahua tonu ai ia ki te titiro atu. Ka tahuri ngā manu katoa ki te whakaipoipo i a Porete. Ka mōmonahia, ka māngere, ka tīraha i roto i te rā, ko te waewae anake. Te oreoretanga Ko te kākā tētahi o ngā manu nei. He manu hīanga te kākā. He korokē, he nanakia, ā, kaua hoki e whakaponohia. He mehameha noa ngā huruhuru o te kākā, ā, mā te kanehe ia ki ō te porete, arā, ki ngā mea whero. Ko ōna whakaaro, mēhemea i a ia aua huruhuru, pai ana tana noho i te ao nei. I konei, kua hao ngā whakaaro o te kākā. Homai, māku e hihi ngā kutu o Porete. Ko aku nutu koikoi nei, ka tika mō tēnā mahi. Māku ka noho ātaahua tonu a Porete. Whakapono katoa ki ngā kōrero ākaakā, ā, whakaae ana te katoa. I te pai o ngā miri a Te Kākā, whakapono tonu a Porete, Kātahi nei taku tino hoa, nata ana ngā hiahia. Me te aha, me moe ka tika. ka tatari a Kākā. Pō rawa ake e moe tonu ana te porete. Rere iho te Kākā e hutihuti ana i ngā huruhuru, titi rawa ki raro i ana kēkē, ka rere me te kata anō. Rongo rawa a Porete i te kata whakatakē a te kākā ka oho ake. Ohorere ana, noho kau ana ko te kiri anake. Ka kite ake i te kākā e rere atu ana me ana kura. Auē! Ka mau te anuanu. He aha rawa au i whakapono ai ki a koe, kākā? Ka patua te tangi. Me i kore ake te po, hei uhi i taku nawe, me te hotuhotu ano. Ka kanapanapa iho nga whetu o te rangi, ka kitea te kirikau o te porete. Ka komekome ake a Porete ki ngā whetū i te mahi taurekareka a te kākā, ā, ka puha i tana kanga, te kanga a te Porete. Whāia, whāia te tāurekareka, me he hara mō aku kura, mō te hinura kei raro i tō kīri. Tū ai te taha, i te roa o te rā, tei! Manuku tō tāu pā, tei! Manoko tō ateate, kūtia ai tō keke i te ata, i te ahiahi, tei!
Ka rongohia e ngā whetū te kanga a Te Porete, ā, ka arohatia iho, ka mauria e rātou ki te ara o te Mangōroa noho ai. Ko te kākā, i noho tonu te kanga a Te Porete i runga i tana māhuna mō āke tonu atu. Mai i tērā wā, e patua ana te kākā e ngā tīpuna hei kai. Ko ngā huruhuru e hūtia ana hei whiri ki runga i ngā kākahu.